Una good morning, good afternoon, good evening. My name is Remain Anthony. You are welcome to First Aid Immigrant Solution. I beg, in case if you never subscribe, just hit the subscribe button so that anytime I upload new video, you go get alert for your phone or anything where you take dey watch us. So the thing wey make me come this evening or this morning wey I say make I come see come tell you wetin stay go on ever since wey this lockdown don take finish so na say make i come tell us say one of the things wey government say e wan do for this new dec decree wey e wan come out so for this week today wey be 5th of may wey government talk say this evening he go meet with the people wey dem dey call those labour workers wey italo dey call sindakati say he wan meet them make dem see rub mind together concerning wetin still dey go on for those people wey never see get their money wey dem dey call akaza integrazione or those people wey never see receive money for all those six hundred wey still get uh, seasonal work or those people wey still get intermittent contract dem still talk say you fit see click where you for apply for the IMSS website they'll see give you the money again for this month where you see there so you no need to come still start everything all over na just only one click na you talk and then the president for come still beg people wey never still receive their money say make dem no vex but the money go soon come dem don start to dey pay those people wey still dey outside the integrationi bus no be all of them o na few dem don start to dey pay many of us we never still receive our money you know see as my face come be now e be like bread wey don old so abeg for those people wey know say they have never received their money their money still dey come for road and then come see talk say he wan still make sure say those people wey the law no still fit cover for the one wey he fit do like those people wey dey do domestic work wey i fit talk that day and those people wey still dey do abadanti wey dey take care of old people e still talk say their loss still dey come so the money go still big small e go still reach from four hundred to six hundred na so dem still dey work on the money so wetin dem come agree today and tomorrow so before the man go come and come talk the law wey we dey talk ever since say the

If you dey that category and if you know say your money never pass five million wey you dey earn for a year, the government still talk say e go help una still pay for store rentage or bills wey go still come for three months. E say e go still pay them for three months like that. So na say make I first still come use this one still take

don expire for dis period wey dem need to renew am if you know say your permit of stay fall for that thirty first of january till now wey we still dey talk so wey this coronavirus still show face you see i say tell you say you, your permit of stay valid till june fifteen now now dem come still extend the validity to August thirty first, twenty twenty. If you know say your permit of stay die or your carta identità die or any other document wey you know say you get wey expire for this period, if you know say all those permit of stay, carta identità, permit um then um all those clearance wey dem dey call Lula Osta. So anyone wey know say e die or you wan convert your permit of stay to any other permit for now or you, if you get asilo politico you wan apply for titolo di viaggio wey dem dey call travelling document for now everything don block dem say e dey valid till thirty first of august twenty twenty but na still go questora this morning now i come say make i come see update una say questora still close till may 18 na im the inspector tell me today he say may 18 na im they wan take open say may we still dey look their website if any other new innovation whether they open before or after may 18 he say for now na may 18 na im they wan take open so if you know say you get any appointment for questora for this period i dey talk about anybody for now they say questora go open till e go open on may 18 na i come say may i first still come use this one come still take advise our people say no be say your paper expire or no be say the paper don already die for your hand or the sleep wey you get no be say you no fit use am take do anything Di law tok say from April thirtieth, you fit use dat same document, e go still valid as if say dem renew am till August thirty first. So na from April thirtieth na im dat law start to dey. You know say for dis Kura um Italian wey dem first bring come out, for March 17. And if you look that Article 18 for 104, when the first talk before during my Facebook online uh, uh, video where I still do, we talk say those people with their paper expire, you go fit use something June 15. Dem come still come extend am now now. So dem come say till August 31st. Then those people wey still get seasonal permit of stay wey dem dey call permiso di sojourno stagionale anyone wey be seasonal permit of stay wey be wey dey in renew or wey e go expire for now

uh, this clearance wey dey say make dem take come come do this seasonal work for this farm work or any other seasonal work or whether you wan do this uh, uh, what what do they call am all this uh, river work wey dem still dey do for this summer period all those one na still seasonal work if you know say you fall under this category say you get permit to stay for stagionale eh, or for seasonal so e go expire december 31st 2020 more than no fear if you want to convert that seasonal permit or stay to to working permit or stay for now you know if you do am until after that 31st of august because of say everything now they say e still valid till that 31st of august now say me i can't use this one still take tell us say na that one na be the latest wey still dey on ground so we still dey wait for the president of the concilio wey e come tell us say wetin be the april decree come still talk about so for those people wey you know say i talk about since wey i take start this video if you never watch am reach the end make sure say you watch am reach the end and make you subscribe to my YouTube channel for State Immigrant Solution and you click on like button and you click the agogo wey dey there so that anytime I drop video you go dey alert for your phone so if the decree come out I will still come come see educate us or come see inform us wetin the decree still talk so my my name still remain Anthony una bye bye.